און תתן לך וועלכע ווען דעם ביסטו גענומען פאר שופט פאר שופט ווען ער זאגט אז זיין רבי איז גרעסער ער זאגט זיין רבי פליט אין הימל ער זאגט זיין רבי פאסט ער זאגט זיין רבי האט גילוי אליהו איך זוך א רבי אשר השם אלקיך נושא לך ער קען מיר נאכאמאל דערמאנען אז דא א באשעפער און איך דיר פארציילן מיין יוגנט מיין תחילת התקרבותי איך שעם זיך פון דעם אבער דאס איז עס אן א צדיק איז מען אזוי. נאכן שוין לערנען כולל און נאכן ארויס נעמען אלע צעטעלעך זיך פעהרן דעם מקצוע און דעם מקצוע און פסק'נען שאלות בין איך געקומען צו מהרש און געזעהן אז מענטש זאגט אז ס'דא א באשעפער אויף די וועלט איך האב זיך געשעמט איך האב דאס נישט געוויסט איך האב געוויסט אז ס'דא א באשעפער אויף די וועלט נאך נאך וויליסבורג נאך די היימישע אידן איז אויך דא א באשעפער איך מיין נאך אונזער נאך אונז אונז האמער עס. ווייל דא באשעפער האט געלייגט ס'איז ניגונים וואס מ'זינגט ס'האט נישט ס'איז נישט. דא דא א אינגערמאן א געווען אין קאנטרי אין אילן החיים ער איז א מלמד אין א צווייטע מוסד פארציילט ער מיר א שיינע מעשה האבן קירוב נו ער פירט אן א שטיבל אין זיין זון לינדען זאגט ער מיר אז ער איז געווען כתה ח' מלמד זומער. כיתה ט' מלמד בחורים, קינדער קומען אים באדאנקען סוף זעמער און פרעגט די קינדער די קינדער וואס איז די שכח? זאגט אים א בחור'ל איך האב זיך אויסגעלערנט יעצט אז מען קען א נייע זאך זעמער אז מען קען דאווענען בעטן דעם אייבערשטן עפעס פעלט און בעט דעם אייבערשטן זאגט ער אים זאג מיר די אמת דו ביסט שוין א בר מצוה בחור דו האסט דאס נישט געוואוסט פארדעם? זאגט ער אזוי קלוג, יעצט זע איך אז ס'איז עכט. איך האב אלץ געוואוסט א זאך וואס מ'רעדט אין חדר פון דעם. ס'האט נישט גארנישט רילעיט, ס'רילעיט נישט מיט, ס'האט גארנישט מיט מיר, ס'איז ס'איז א זאך וואס מען זאגט, אזוי ווי ביז גלות כבוד שמים עלינו, מהר א מהר א אמן, שפע ברכה והצלחה, און דור ישרים ורחום, ער ווייסט אפילו נישט וואס ער ווינשט, ער שאקלט די הענט, בני יד קעש שקיעם, וואס זאגסטו דא, ס'איז א זאך וואס מען זאגט, ס'איז שמן טוב מסוכו. בעט די אייבישטער ער האט זיך ער האט זיך נישט ער האט זיך נישט ארויסגעשטעלט אינדרויסן עמטליך זאגן פון רעבן אבער ס'איז נקרן דברי האמת ס'איז דא אשר השם אלקיך נושא לך איך שפיר דעם אייבישטן די הייליגע קדושת לוי איז אהיימגעקומען פון מעזריטש פרעגט אים זיין שווער וואס וואס האסטו אויפגעטון לאמיר הערן. זאגט ער אים אז ס'איז דא א גאט אויף די וועלט, זאגט ער אים פשי! פשי! לוי יצחק איז געפארן, ער איז געוואר געווארן ס'איז דא א גאט אויף די וועלט, האט אנגעפאנגען חוזק מאכן, רופט אריין אלע די די מיידלעך וואס האבן געארבעט, די ארעמע ארעמע דינסטן, ס'איז דא א גאט אויף די וועלט? אוודאי איז דא א גאט אויף די וועלט, וואס דען? אוודאי איז דא א גאט אויף די וועלט! זיי פארן אויף מעזריטש, ביסט דאך אוועק געפארן פון שטוב סיי הפקרות, זאגט ער אים זיי זאגן עס און איך האב באקומען א רבי וואס מאכט מיך לעבן מיט דעם אפשר השם אלוקיך נושא לכה, איך שפיר דעם אייבערשטען, דער הייליגער רבי הייבט אן שיחות אריין, דאס קען מען נישט מסביר זיין פאר א צווייטע מענטש, אמאל וואס שפירסטו? א מענטש הייבט אן שפירן דעם אייבערשטן, זיי מאמע, וואס שפירסטו? איך שפיר דעם אייבערשטן. וואס הייסט דו שפירסט דעם אייבערשטן? איך ווייס נישט וואס דו רעדסט. ס'איז דא א באשעפער, נארמאל זאל מען זיין א נארמאלער מענטש. איך שפיר דעם אייבערשטן, ס'איז מיר אזוי גוט, איך האב חודש אלול, אני לדודי ודודי לי, איך האב דעם אייבערשטן, דער אייבערשטער האט מיך.